Lema itu, sebedau kitai belengkah begempuru, lema itu aku ngiring kitai dalam serupi. Apai Surga, Allah Taala ti kami sembah dalam nama Jesus Kristus, kami muji Nuan ya Tuhan tegah manah Nuan ti udah meri kami awak endur kami ulih begempuru baka ke Malam tu, kami ngelaluka Roh Kudus nuan Tuhan, sida disediaka nuan nyadika penyaup kami, nurun di tengah-tengah kami. O, ngamatka jaku semaya nuan Tuhan dua atau ketiga kami begempuru di dalam nama nuan Tuhan, nuan bisi enggau kami. Keleh kami beterima kasih Apai, kena merekatka. Bala anak mit kami, kami ke besai tuai, semua kami ke bisi enggau begempuru malam tu. Awakka setiap iku kami Tuhan diperansang, diangkatka pengarap kami, awak kami enda lembau. Awak kami Tuhan seruran o bisi pengeransing ati deka ngigah nuan Tuhan, deka nyembah ngemesaika. Nama nuan apai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Jesus Kristus kami udah besampi. Amin. Nyelai uh, ah, malam tu ya, aku tahu kita ninga kerja ke Tuhan. Ya, malam ni uh, hari Minggu musuh kita dah belajar ke Bup Daniel pasal dua belas ayat satu enggai empat nya ngenangka tentang pengidup pengudah pemerinsa baka covid sembilan belas tu. Ya kitai nyadang bisi penusah besai deka nyadi ba hari-hari deka datai. Puji Tuhan, Tuhan muka jalai kitai lebih ari pemenang, ku Tuhan. Iya nyalai anang kelalu irau ati. Nyadi malam tu kitai nampung pelajar kitai surut mimit dalam bup Daniel nya baru, iya nya pasal semilan, ya, pasal semilan ayat satu ngagai dua puluh tiga, iya nya keseluruhan pasal semilan, ha, semina nambis. Nyadi ditu, ha, kitai meda, ha, jawab, ha, semua. Penusah dalam pengidup ai dikenang dalam pasal semilan ayat satu ngagai dua puluh tiga tu. Sebedau nya aku mai kitai enggau siti uhh aku kitai kitai nadai nyembah orang bukai tang ku nyembah semina Jesus.

Haleluya Jesus Tuhanku Jadi tema kitai malam tu lemai tu menyadi iya nya jawab semua penusah. Iya jua pan semua penusah kitai. Iya bekeni ku Tuhan nyaut semua sampi kitai ti benung dalam tusah. Tax kitai diambi ari Daniel semilan ayat satu ngagai dua puluh tiga. Nyadi ba bup Daniel pasal semilan tu ngenangka pengidup mensia sigi bisi dituntung penusah. Penusah siku-siku kitai enda sebaka menyadi. Iya nyalai aram kitai beratika nama ku Tuhan pasal penanggul pengidup kitai mensia. Iya nyalai kitai belajarka. Kitai meda ditu pasal semilan. Tajuk besai dia Daniel besampi ke nembiak iya. Darius anak Xerxes orang Media megai perintah di menua Babilon. Dalam taun ke terubah iya megai perintah, aku belajarka Bup Kudus lalu berundingka tujuh puluh taun Jerusalem udah nyadi tembawai. Nitihka utai ke udah dipadahka Tuhan ngagai nabi Jeremiah. Aku lalu besampi enggau bebendar. Ngagai Tuhan, Allah Taala, minta kasih ngagai Iya, aku bepuasa lalu begari ngena kain guni, lalu duduk malai amau. Aku besampi ngagai Tuhan. Allah Taala aku lalu ngaku dosa bansa aku. Ku aku, Tuhan Allah Taala, Nuan endang besai lalu kami nangika Nuan. Nuan endang tetap ati ngagai sempekat Nuan lalu ngayanka pengerindu Ti meruan ngagai orang ke rindu ke nuan sereta ngereja utai ke diasuh nuan. Ke kami udah bedosa, kami udah jai, kami udah ngereja penyalah, kami udah nulak utai ti diasuh nuan kereja kami, lalu kami udah limpang ari utai ke ngena. Ti udah diayanka Nuan ngagai kami, kami udah mendingka bala nembiak Nuan, iya nya sida nabi, bejaku dalam nama Nuan ngagai bala raja kami, bala orang ti merintah kami, bala aki ini kami, enggau ngagai semua bansa kami. Ayat tujuh, Nuan, Tuhan, enda seruran ngereja utai ti ngena. Tang kami udah ngemaluka diri empu. Utai ti endang amat ba semua bala kami ke diau di Judea enggau di Jerusalem, enggau ke semua orang Israel ti udah diachirka nuan ba sebelah menua ti jauh enggau ti semak, Ketegal sida udah enda tetap ati ngagai nuan. Ayat lapan. Bala raja kami, bala orang ke merintah kami, enggau bala aki ini kami udah ngereja utai ke balat ngemaluka kami empu, lalu udah bedosa ngelaba nuan, O Tuhan. Ayat semilan. Nuan endang penuh enggau pengasih enggau pengampun, taja pen kami udah angkat ngelaba nuan. Kami enda mendingka Nuan, O Tuhan, Allah Taala kami, lebuh Nuan ngasuh kami nitihka adat ti udah diberi Nuan ngagai kami nengah nembiak Nuan, iya nya sida nabi. Ayat sebelas, Semua orang Israel udah ngelanggar adat Nuan, lalu enggai mendingka jaku Nuan. Kami udah bedosa ngelaban Nuan. Nya alai nuan udah ngasuh kami ditinggang semua sumpah ke ditulis dalam Adat Nembiak Moses. Dua belas, nuan udah ngereja utai ke deka dikereja nuan ngagai kami enggau ngagai orang ke merintah kami. Nuan udah ngukum Jerusalem lebih balat agi ari nuan ke ngukum nengeri bukai di dunya tu. Ayat tiga belas. Lalu munsuh kami ditinggal semua ukum ti disebut dalam Adat Moses datai ke diatu. O Tuhan, Allah Taala kami, kami apin nguji ngelengkaka dosa kami tauka nitihka pemendar ki diberi Nuan ngagai kami Lalu ngerinduka ati nuan. Empat belas, Nuan, O Tuhan, Allah Taala kami, enda sedia deka ngukum kami, lalu Nuan udah ngukum kami laban nuan endang seruran ngereja utai ke ngena, lalu kami enda mendingka nuan. Lima belas, O Tuhan, Allah Taala kami, nuan udah ngayanka kuasa nuan. Lebuh nuan mai bala nembiak nuan pansut ari menua Ejip, lalu kuasa nuan endang agi mengkang dikingatka kami, Kami udah bedosa, kami udah salah, nuan udah bejaku ngarika kami dulu menya, nya alai anang agi ringat ngagai Jerusalem, Nengeri ti enda enggi nuan, bukit nuan ti kudus. Semua orang di menua ti ngelingi kami endang enda bebasaka Jerusalem sereta ngeleseka bala nembiak nuan. Ketegal dosa kami, enggau ketegal penyai ke udah dikereja bala aki ini kami. O Allah Taala, dingaka sampi enggau peminta aku tu. Gaga baru. Gaga baru meh rumah nuan ti udah rusak. Gaga iya baru ngambika semua orang deka nemu nuan endang Allah Taala. Pendingka kami, O Allah Taala, malik ngagai kami lalu peda meh penusah kami enggau pemerinsa nengeri ti. Ngangkat ka nama nuan. Kami besampi ngagai nuan ngagai nuan laban nuan endang kasih ukai laban kami udah ngereja utai ti ngena. Semilan belas. Tuhan pendingka kami, ampun meh kami. Dingaka kami, lalu kereja utai ti dipinta kami, anang betangguh ngambika semua orang nemu nuan endang Allah Taala, nengeri tu enggau bala orang tu endang enggi nuan magang. Jadi ayat dua puluh, Aku majak besampi ngaku dosa aku enggau dosa bansa aku, Dosa orang Israel lalu minta Tuhan Allah Taala aku nirika baru rumah sembiang Iya ti kudus. Dua puluh satu Lebuh aku benung besampi, Gabriel ti udah dipeda aku dalam genera ti dulu datai terebai nurun ngagai aku. Nyadi jam ba urung nya endang maya orang ngenjuk piring lemai hari. Dua puluh dua. Ku Gabriel nerang ngagai aku, Daniel, aku datai laban aku deka meri nuan penemu dalam enggau pengelandik meratika utai. Ayat ke penudi, dua puluh tiga, Lebuh nuan belabuh mantaika peminta nuan ngagai Allah Taala, Iya nyaut nuan. Iya rinduka nuan. Nya alai aku udah datai ditu madahka saut ngagai nuan. Inga ka enggau manah lebuh aku nerang ka genera nya. Kitai muji Tuhan menyadi. Ya kitai meda ditu utai ke dikereja Daniel ya lebuh penusah besai nuntung bansa iya. Iya bansa Israel. Utai ti dikereja iya tadi, iya besugang. Iya ngemaruhka ati diri iya di mua Tuhan. Nya utai ti dikereja iya. Kitai meda ba ayat tiga, Aku lalu besampi enggau bebendar ngagai Tuhan Allah Taala. Minta kasih ngagai iya, ai kitai meda. Nyadi lebuh kitai belajarka jaku Tuhan hari minggu kemari ti ngenangka pemerinsa ba hari ti deka datai, utai nya sigi disadang laban utai nya udah ditelah nabi. Nya tang, dalam pemerinsa nya, kitai meda Jaku Tuhan malam tu ngajar kitai bekeni ku kitai pansut ari pemerinsa nya. Bekeni ku kitai bulih pengering ari pemerinsa nya. Nya laban Jaku Tuhan seruran madah agi kitai ti kitai tan dalam semua pemerinsa Iya dataika penemu Iya, kitai baka mas tulin. Reti iya pengarap kitai udah tah nuji iya menyadi. Nya alai beketu mega pelajar kitai malam tu. Iya menua eh maya Daniel nya iya iya besampi eh lebuh sida iya dituntung pengeringat Tuhan penusah ke nuntung bansa iya Israel kitai meda. Iya mayat tiga ku iya aku besampi enggau bebendar. Bebendar tu tadi ukai sampi ke ngicha-ngicha. Kitai besampi bebendar tu tadi baka ke diasuh perintah iya kitai sebilik pulai semua ai maya covid nineteen tu kitai diasuh begulai diri sebilik besampi. Besampi bebendar. Ya ukai semina besampi kitai bepuasa. Ya. Bepuasa reti ya kitai meri diri ngagai Tuhan. Ya kitai entadi ya uh, nyukul utai bukai. Ya kitai enda ngambi asi, kitai enda ngambi Utai bukai tang kitai madah ngagai Tuhan semina nuan meh Tuhan. Kati kami sembah, kati kami tinggi ka. Ti dikandal kami ti endur ka mengkah pengadah kami. Alai nya reti bepuasa tu. Ukai kitai entadi oh enda makai ku saritu laban ku ka bepuasa. Ukai ke nya aja. Kitai ngetatka rapar aja tang kitai meri tumpuan kitai. Kitai meri fokus kitai, kitai meri perening kitai semina merening ngagai Tuhan enggau suara Tuhan lebuh kitai bepuasa. Nyelai tu siti utai ke chukup badas. Dipandangka Nabi Daniel iya dalam pasal semilan tu, iya ngajar kitai ti kitai kena penusah. Nama utai patut dikereja kitai? Kitai meremi di mua Tuhan. Ya kitai enda rigang-rigang kitai baka jara dunya tu. Ya ti kitai meda dunya tu ti sida iya ngelaban munsuh, sida iya rigang-rigang. Betempap dada sida iya betangkin duku, betangkin pedang. Tang agi kitai orang Kristian laban perang tu perang Roh Kudus. Laban tu perang menua serega. Ya kitai diajar ya meremai ya besugang kneel on your knees. Tu jaku orang putih. On your knees. Ukai ketegal kitai lemi. Iya kitai besugang. Iya tang ketegal dalam kitai ke besugang nya Tuhan ninga ke sampi kitai baka ni Daniel. Iya Daniel minta ku iya, Ku aku, ku iya. Tuhan Allah Taala nuan endang besai, lalu kami nangi ke nuan. Nuan endang tetap ngagai sempekat nuan, lalu ngayan ke pengerindu ti meruan ngagai orang ke rindu ke nuan sereta ngereja utai. Ti diasuh nuan. Nyadi nya sebut Daniel. Iya ngeninggika nama Tuhan, iya pulai ngagai jaku semaya Tuhan ti udah besemaya deka merekatka nembiak iya. Nya chara Daniel. Kai nyadi kitai meda Daniel nadai sanggu iya Iya ngarapka Tuhan nya deka ngayanka diri. Nama kebuah laban Tuhan udah besemaya? Iya ke ngauka aku, ku iya. Iya lebuh ku semak kita. Nyadi Tuhan bisi semak kitai menyadi. Iya nyadi kelimpah ari nya kitai meda nama utai ke nyadi iya dalam pengidup kitai. Iya ditu iya Tuhan. Ninga ka. Ya. Laban Tuhan tu tadi meda raja nipu sida Daniel tiga sekaban nya. Tuhan nemu lalu Tuhan ayan. Enti kitai meda, Tuhan ngayanka diri lebuh sida iya ditikauka ke dalam serumbung api. Sedrak, Mesak, enggau Abednego ti enda sedia kaban iya sida iya empat lalu bisi lebih dalam api nya, iya nya melekat. Kitai meda ditu mega melekat ayat baru. Iya nyaup lebuh Daniel besampi iya kitai meda nyabak pengujung ayat tu melikat Gabriel ti kitai meda ba ayat dua puluh iya kitai meda aku majak besampi ngaku dosa aku enggau dosa bansa aku dosa orang Israel lalu minta Tuhan Allah Taala aku niri ke baru rumah sembiang ti Iya ti kudus. Ayat dua puluh satu Lalu lebuh aku benung besampi, Gabriel ti udah dipeda ku dalam genera ti dulu datai terebai nurun ngagai aku, iya kitai meda. Ayat dua puluh dua Ku Gabriel nerangka aku, Daniel, aku datai laban aku deka meri nuan penemu dalam enggau pengelandik, iya. Meretika utai nya nyelai tu kitai meda iya penusah nyadi tang kitai bisi penemu dalam. Ku pelajar kitai hari minggu tu kemari orang ti ngajar utai ke ngena orang ti bisi penemu dalam sida iya baka bintang ti tampak enda nemu padam. Sida iya baka bintang ti dilangit iya tampak belama-lama iya. Reti iya kitai dalam tusah kitai tampak terang, kitai lantang. Taja pun bisi penusah penanggul dalam pengidup kitai. Nya alai kitai meda laban kitai nemu sampi orang ke lurus deka disaut Tuhan ti kitai meda di dalam James pasal lima ayat enam belas kitai meda James pasal lima ayat enam belas ya sampi orang ke lurus ayat ba ayat dua belas enam belas James pasal lima ayat Enam belas, Nya alai kita patut ngaku dosa kita ngagai pangan diri lalu sampi besampika pangan diri ngambika digeraika sampi orang ke lurus, bekuasa sereta bisa. Um Nya alai nya um kitai meda. Ya, nya alai kitai nemu um sampi kitai. Orang ke lurus tadi bisa. Iya nyelai enti pia, nya alai Daniel ngaku dosa diri, ngaku dosa bansa iya, awakka iya layak di menua Tuhan, awakka sampi iya bisa didinga Tuhan. Iya nya alai kitai meda ditu, kitai diasuh besampi terus. Walaupun dalam penusah. Ya. Laban jaku Tuhan madah iya ti aba jaku orang putih fervent prayer. Fervent prayer tu besampi terus enda putus. Iya ti kitai meda ba uh, Kolose pasal 4 ayat 12. Kolose pasal 4 ayat 12, Epapras iya nya siku raban kita empu ti nyadi ulun. Jesus Kristus ngirum ke tabi basa Iya seruran bebendar amat besampi ke kita, ngambi ke kita nyadi orang ti besai tuai dalam pengarap lalu nemu semua peneka Allah Taala. Iya ulun besampi ke Tuhan iya. Kitai meda ditu iya iya nya. Besampi terus kitai walaupun dalam penusah. Iya ti kedua tadi righteousness lurus kekudusan tauka diau lurus ti kitai meda iya nama kebuah laban sampi orang ke lurus ti dingaga Tuhan iya kitai meda ba Pilipi Pilipi pasal uhh Pelipi pasal tiga ayat semilan. Aba Pelipi pasal tiga ayat semilan lalu diau dalam iya, ukai ngembuan pengelurus ke aku empu ti datai ari adat, tang pengelurus ke datai ulih pengarap ke Kristus, pengelurus ti datai ari Allah Taala ti beduduk ba pengarap. Nya kitai meda ditu. Kitai mesti bisi pengarap, bisi pengadang, bisi pengandal ba utai ke disadang kitai dalam sampi kitai, utai ke dipinta kitai. Iya kitai ngandalka utai nya nyadi amat di dalam pengidup kitai. Nya ti kitai meda ba uhh Episus pasal empat ayat satu kitai meda ditu. Nya alai aku ke nyadi orang jil Tuhan, ya, ku Paul, bebendar minta kita diau menyana nitihka kangau Tuhan. Paul meransang bala di Epesus, ku iya, Walaupun aku dalam jil, tang aku besampi ke kita. Awak kita menyana di dalam pengarap Iya ditu. Ngenitu mega, sampi Tuhan Jesus ke kitai menyadi. Iya engka kitai ngumbai, Ni meh Tuhan tu. Iya sebendar iya Tuhan benung besampi ke kitai. Iya nya alai lebuh iya terangkat dalam remang jari iya agi tebuka. Iya agi. Eh, tebuka besampi ke kitai. Awak ke sida iya siti baka tua ke siku apai ku iya. Kitai dasuh iya segempung. Iya nama kebuah kitai perlu segempung besempu, besegempung dalam sampi, besegempung dalam roh. Sati kitai negi niri ka ya rumah sembiang Tuhan. Ya nitu peminta Tuhan. Ya nyelai aba Kolose satu ayat sepuluh kitai meda ya ku Kolose satu ayat sepuluh ngenang ka Uh, ngambi ke kita idup nitih ke jalai Tuhan. Ngerindu ke ati iya lebuh kita bebuah uh, ngereja semua pengawa ti manah. Sereta mansang dalam penemu pasal Allah Taala yang kitai meda ditu. Awak ke kita digaga nyadi kering iya ulih semua pengering ti datai ari kuasa Iya ke bemulia. Ya. Lalu awak ke kita sedia tan natka semua pemerinsa enggau ati ti liat lebuh kita eh Enggau ati ti gaga. Nyadi tu siti lain kitai menyadi. Iya kitai di dalam Tuhan, dalam kitai tusah, iya kitai bisi pengaga ke diberi Tuhan. Tu iya utai ke pengadang ke besai, pengadang ke. Enda dipeda kitai iya laban nya meh reti pengarap iya. Kitai arap ku utai ngadang utai ke enda dipeda kitai. Iya ngandalka utai ke enda dipeda kitai. Iya laban semua utai ke dipeda nya nemu ambis, nemu lenyau ulih rusak magang. Tang utai ke enda dipeda iya nya enda ulih rusak. Iya kitai meda. Nyelai ditu Tuhan. Te ninga ke sampi kitai nama adang kitai begeni ku besampi belama-lama deh pastor. Begeni ku terus besampi enda ambis leka sampi kitai ya harap kitai nyila ka bup kudus ya di dalam satu korin ya satu korin Ya pasal dua ayat dua belas. Ya satu Korin pasal dua ayat dua belas. Kita meda ditu satu Korin pasal dua ayat dua belas. Munyi tu ku baca ya. Enti orang niri ka Qurin pasal dua ayat dua belas. Okey. Nyadi kitai udah nerima ukai roh dunya. Tang roh ke datai ari Allah Taala ngambika kitai ulih meretika pemeri ti diberi Allah Taala ngagai kitai. Ayat tiga belas Lalu kami bejaku utai ke ukai ngena leka jaku ti diajar penemu dalam mensia, tang ngena leka jaku ke diajar Roh Kudus lebuh kami nerangka utai Roh ngagai orang ti bisi Roh Kudus. Nyadi Roh Kudus nulung kitai weh. Roh Kudus nyaup kitai menyadi. Iya alai enda irau ke diri abis penebu, abis jaku, ya, abis modal munyi ku jaku tundi kitai. Anang kitai irau ke nya laban Tuhan nemu iya. taka tauka sekat kitai. Tuhan nemu jelas kitai. Iya nemu pemintar kitai. Ngena iya sedia deka nyaup kitai enggau Roh Kudus iya. Iya laban Roh Kudus nya ke meri kitai leka jaku. Roh Kudus nya ke meri kitai pengering. Roh Kudus nya ke neruska. Iya pengandal pengadang kitai iya di dalam ati kitai iya ti kitai meda ditu. Iya nyelai kitai enda diasuh Tuhan ngandalka penemu diri tang kitai patut ngandalka penemu Tuhan iya ti kitai meda. Iya kitai meda di dalam Roma lapan ayat aaa dua puluh lapan ditu kitai nemu dalam semua utai Allah Taala endang bekereja ke penguntung orang ke rindu ke Iya. Ke deka ngau ke Iya, nitih ke juluk ati Iya. Nyadi tu a kitai meda eh Tuhan Iya nemu kitai siku-siku eh munyi ke udah dajar ku ngelama tu. Dialai menyadi ti kerindu ku Tuhan malam tu, jaku Tuhan ngajar kitai bisi meh penusah nuntung pengidup kitai. Bisi meh perinsa pemerinsa ngelanggar pendiau kitai. Bisi meh penanggul di dalam pengidup kitai. Tang dalam semua utai tu, enti Tuhan tan, enti Tuhan liat ati, enti Tuhan terus besampi, enti Tuhan terus ngadangka Tuhan deka nyaup tua. Baka ditu, Iya nurunka Nabi Gabriel. Iya nurun lebuh Daniel besampi. Iya, nabi, eh, malekat Gabriel tu nurun meri, ah, ah, Daniel ati ke, ah, ngelala Tuhan ningaka sampi iya. Ku nabi nya madah, Tu meh saut sampi nuan, Daniel. Iya, ku deka meri nuan pemerati ati iya ke utai ke dipeda nuan. Iya Tuhan deka ngasuh kitai meretika penusah ke nuntung kitai. Iya ukai ngemedis kitai tang nya najamka ati pikir runding kitai. Iya penusah ke nuntung kitai baka covid semilan belas tu iya meri kitai new norm. Nya utai ke baru dipelajar kitai. Tang menua bukai udah belajar ke nya, oh sigi nyau ari kelia bala Korea sida iya enda betabi jari sida iya ngenduk kediri. Ai sida iya ngemaruhka diri ngagai pangan nerima pangan diri dalam pengasih dalam pengerindu engkahka jari sida iya ba ati reti iya di dalam ati sida iya sida iya nerima kitai jipun sida iya baruh ngemaruhka diri tubuh sida iya. Iya madah ku orang nya enggau baruh ati, Iya aku nyambut nuan, nerima nuan. Iya enggau gaga ati, iya enggau ati ti baruh. Nya alai kitai diajar enda kigang-kigang iya ngelaban munsuh kitai dalam perang pengarap nyadi tang kitai fall on our knee. Iya kitai basugang. Iya baka orang ti tetingkap terap kitai. Patung kitai atas tanah. Iya kitai madahka diri nadai daya ngagai Tuhan. Ngangauka Tuhan, besampi ngagai Tuhan, ngemaruhka diri nadai ba pengering kutu Tuhan. Iya nuan meh Tuhan ti ngayanka diri. Iya lebuh kutu enda ulih agi tu bediri. Reti iya lebuh kitai besugang. Iya. Ukai kitai mesti besugang kitai nya aja chara ngangau ke Tuhan enda. Kitai ulih ngangau ke Tuhan sebarang maya, enggau sebarang chara, di sebarang endur. Iya laban Allah Taala kitai iya omnipotent enggau omnipresent. Iya iya ti paling bekuasa enggau iya bisi di sebarang endur. Kitai nganga. Haleluya. Puji Tuhan. Ai nya alai anang ulih keluji penusah, penanggul, pengerusak ke benung nuntung kitai. Aba ke nya nyadika siti uhh berekat ngagai pengidup kitai. Laban maya nya kitai nemu uhh meda uhh mulia Tuhan ayan di dalam pengidup kitai. Amen. Kitai besampi. Tuhan, terima kasih apai laban nuan udah bisi enggau nyeretai kami lebuh kami belajar ke jaku nuan. Jalai kami Tuhan udah diajar nuan awak kami liat ati, awak kami terus besampi, awak kami terus dalam pengadang kami, pengandal kami. Awak kami enda surut Tuhan. Tang kami Minta diri diampunka laban sampi orang ti lurus deh ninga nuan apai. Oh, nya meh siti teladan kami. Baka Daniel, lebuh iya besampi, iya besugang iya ngemaruhka diri. Oh, iya minta ampun ngagai Tuhan, ngampunka dosa diri, ngampunka dosa bansa iya. lalu ngujungka melikat Gabriel diturunka Allah Taala ari serega meri penyaup ngagai semua sida iya. Nya mega kami apai awak kami enda nyumbungka diri tang kami ngemaruhka ati diri minta Tuhan ngampunka dosa kami. Ngampunka dosa bansa kami, ngampunka dosa menua kami. Awakka, O melekat nurun nyadika penyaup, awakka Roh Kudus nurun nyadika penyaup baka ke udah dijanjika Tuhan ngagai kami. Terima kasih Apai, pujika nama Nuan. Berekat setiap iku kami Tuhan. Dini endur kami ninga, dini endur kami begulai mega empuru malam tu, paya ke nya di rumah-rumah panjai. Baya ke nya di bandar tu. Baya ke dini endur nyawa Tuhan tu di dinga. Nya meh tiap kami Tuhan deka di berekat ka. Terima kasih Apai. Dalam nama Tuhan kami Jesus Kristus kami udah besampi. Amen. Puji Tuhan. Haleluya. Temu baru nya dek. Ya.